Ninety eight point seven FM Baraka yɛtie wɔ baabiara. Yɛma atiefo nyinaa kwaaba. Afei yɛngye bere na yentie kaseɛbɔ no nkyerɛkyerɛmu ankasa. Nnansa yi mu na wobepue mu wɔ ɔman Ghana mu hɔ a na ntɔkwaw bi kɔ so yie paa, ne nyinaa yɛ Bɔko ahensi ho nsɛmnsɛm bi a na ɛno no kɔ so na ɛhaw adwene yie paa. Ɛnam so ma nnipa a wɔfaa saa ntɔkwaw yi mu hweree wɔn nkwa yɛ ɔha ne du nkron. ɔha ne dunkron no, ɛna saa mmere yi wɔhwere wɔn kwa ɛnam ntɔkwaw ne mente-me-ho aso a ɛkɔɔ so wɔ Bawku. Ghana Manpanyin His Excellency John Dramani Mahama akasa adi nsɛm bi ato gua. Ne nyinaa ne sɛ ɛbere a mpanyimfo kɔ asetena sɛ wɔbɛhwɛ sɛ asomdwoe bɛba Bawku ne ne mpɔtam no, wɔtena ase toatoa wɔn adwene no aboa paa ama wɔahu sɛ nea mmara ama no kwan Na afei nso mpanyimfo nyinaa gyina toom sɛ ɔno na ɔyɛ bɔkɔhene, ɛyɛ yɛn ade nyinaa, ɛyɛ Zera na ba Azigri a Bugra bu Azɔka a ɔno no ɔto so mmienu, saa mmere yi ɔno na mmara ne mpanyimfo ama no ho kwan sɛ ɔmmra na ɔmmedi hene, ɔno na ɔyɛ bɔkɔhene korakorakora, sɛnea ɛbɛyɛ a asomdwoe bɛba nti na mpanyimfo tenaa ase hwɛe yɛɛ no saa. Ghana manpanyin adi ase dɛ emu yɛ den de akɔ ama Asantehene Otumfoɔ a ɔte kɔkɔɔ so sɛ ɔpanyin buae tenaa ase si nkonnwa ne n'apamfo hwɛe sɛ Asomdwoe yi bɛba bɔko ne ne mpatam. Sesei a yɛkasa yi de, asomdwoe kuruwa na bɔko ne ne mpatam wɔnom ano. Yɛntie nsɛm a Ghana Mampahini de to gua. The Otumfoɔ Committee was established by my predecessor, Nana Akufo-Addo, and so in his handing over note, he mentioned to me that he had invited Otumfoɔ to mediate in the conflict. And so as his successor, I was duty-bound to allow that mediation to go on.

Ɛnne a yɛte yei yɛ Ghana Manpanin His Excellency John Dramani Mahama a ɔno ne nne a na yɛte no. Yɛtoa kaseɛbɔ no so akɔ nsɛm foforɔ mu nso a saa mmerɛ yi suapɔn no akyerɛkyerɛfoɔ dodow no ara wɔde wɔn nna gye agu fam ne nyinaa ne sɛ ɛnyɛ adeɛ a wɔbɛkɔ sukuu dan mu akɔ akɔkyerɛ ade. Ɛnam so ma ɔsoafoɔ a ɔhwɛ adesua nsɛm so wɔ man Ghana mu a ɛyɛ Honourable Haruna Iddrisu akasa de kyɛwpɛn mu yɛ den de akɔ ama akyerɛkyerɛfoɔ no sɛ Ghana Manpanin ne n'aben reyɛ nhyehyɛe de ama wɔn sɛnea ɛbɛyɛ a obetumi atie wɔn haw ne wɔn su. Enti ɔbɛsrɛ wɔn ara sɛ wɔnsan nkɔ na wɔnkɔtoa wɔn adwuma a wodi de som ɔman no so, wɔnkɔkyerɛ nkwadaa ade, efisɛ sɛ wɔde wɔn ade gu fam a, nea ebesi wɔ ɔman Ghana mu ha no, ɛrenyɛ ade pa. Enti ɔbɛsrɛ wɔn sɛ wɔde nhyehyɛe pa agu akwan mu ama wɔn, sɛ wɔn akoma so ade a wɔhwehwɛ nyinaa, wɔbɛyɛ de ama wɔn. Enti wɔnkɔ na wɔnkɔkyerɛ nkwadaa no ade. Yentie nsɛm a ɛyɛ Honourable Haruna Iddrisu de to gua.

per the provisions of the Constitution on the Retirement Age of Sixty and allowing those of them in academia to be able to end their academic term without any disruption, for which senior members of the University are requesting same.
Ɛnne a yɛtieeɛ yi yɛ ɔsoafoɔ a ɔhwɛ yɛn adesua nsɛm so wɔ man Ghana mu ha, Honourable Haruna Iddrisu, a na yɛtee ne nka no. Yɛtoa nsɛm no so akɔ nsɛm foforɔ mu so a, Honourable Kenneth Gilbert Adjei yɛ ɔsoafoɔ a ɔhwɛ yɛn nnwuma Ɛna afei nso adansi ne nsuwansuwa ho nsɛm so wɔ man Ghana mu. Asamredi ɔne ne mpanyimfo atu hwii akɔpuem wɔ Azim mmerɛ a na wɔreyɛ ɛyɛ civil defence de ama amanfoɔ a wɔwɔ Azim. Na ɔpahini gyina simpi so kasa. Ne nsɛm a ɔde too amanfoɔ a wɔwɔ Azim anim ne sɛ wɔnka wɔn koma nte wɔn yam koraa ɛfiri sɛ Ghana manpahini ne aben reyɛ nhyehyɛe de aboa wɔn sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɛbɛboa ama civil defence a wɔyɛ yi akɔ wɔn anim na aboa ama afarefoɔ a wɔwɔ hɔ nso anya so mfasoɔ. Yɛntie nsɛm a ɔde to gua. Ade a ɛbɛboa kuroma no nyinaa especially fisher folks no a wɔn wɔ ha no, wɔn bɛnya baabi de wɔn fishing nneɛma no sɛ wɔn canoes ne wɔn fishing boats no asisi because sɛ wohwɛ a baabi a first na wɔde si no na ɛhɔ sua but seesei no nam adwuma a yɛreyɛ nti yɛrebue mu ama wɔn anya baabi kɛseɛ ama baabi a anka first wɔn boat bi koraa anka ɛntumi nwura hɔ but seesei Ɛnam space no kɛseɛ nti ɛbɛtumi awura hɔ. Ɛna adwuma yi nso rehwɛ drains so so a ɛbɛfiri kuro no mu abɛwura nsuo no mu. Nanso so deɛ yɛhu ne sɛ a na efi no a wɔtu gu wɔn drains no mu no dɔɔso. Nti yɛbɛsrɛ wɔn sɛ yɛwɔ nsuo na yɛhwie gu drain mu. Yɛmfa rubber Yɛmfa nneɛma sɛ wo bɔɔla bi ara a wosae ara na woahwie agu drains mu. Ɛyɛ saa a na ɛreha adwene. Nti yɛbɛsrɛ kurowmma no sɛ saa deɛ no wɔnhwɛ ho mma yɛn because yɛbaeɛ yi yɛn nyinaa yɛnim sɛ Azim ha nsuo tɔ nanso so aha mfladeɛ adɛn ntia? Firi sɛ wɔn wɔ drains se Gyammerɛ baabi biara. Nti sɛ Nyame ayɛ mo adom na moanya drains sei adɛn na mosɛe no? Anaa wɔn pɛ sɛ ɛbɛduru mmerɛ bi wɔn nso so aha flade na ɛno nso bɛyɛ aban problem anaa? Menim sɛ ɛnyɛ saa na wɔpɛ no. Mɛsrɛ wɔn sɛ saa nwura no a wɔde ngu drains mu no wɔn nyae. But adwuma yi deɛ biribiara ɛrekɔ so kama. Aban nso bɛhwɛ ama biribiara awie.
Ɛnne a ɛte yei yɛ Honourable Kenneth Gilbert Adjei, ɔno na ɔyɛ Ɔsoafoɔ a ɔhwɛ Nnwuma, Adansi na afei nso Nsuwansuwa dwumadi nsɛm so wɔ man Ghana mu ha. Yɛtoa kaseɛbɔ no so akɔ nsɛmfoforo mu so a, amanfoɔ a wɔwɔ Wassa dɔme abra a ɛno no ɛwɔ Wassa Amenfi East Municipality saa mmere yi wɔn akasa de nsɛm bi ato Ghana Manpahini anim wɔ kyerɛ mu a saa mmere de wɔayɛ krado paa wɔtan Manpahini akyi paa bawee sɛ wɔbɛtumi aboa ama ɛyɛ abon a Galamseyfo atutututu wɔ nsaase so asɛesɛe no wɔbɛtumi aboa asiesie saa nsaase no asisiw saa abon no nyinara. Yɛntie nsɛm a nkurɔfo yi de to gua.
Sɛnea wɔtu yɛ a wɔannya no hɔ na wɔabɛkata so ama yɛn no, yɛn ani gye ho paa. Wɔgya amena no to hɔ a, obi wɔ hɔ a, ɔnam a. Ebi wɔ hɔ a, amena no ho afu. Onim sɛ amena da hɔ, ɔkɔ a na wakɔtɔ mu. Yɛtwam wɔ hɔ kɔ afuom. Amena no da hɔ kɛse a, na wanhwɛ a, ɛbɛtumi ayɛ dɛn? Abuw atɔ mu. Ɔwɔ sɛ yɛkata so because amena, panin koraa wokɔtɔ mu a, wobɛtumi awu. Nnipa no nyinaa yɛ no sei a. Akwadaa ntumi ntɔ amena mu nwu. Baabi a yɛto mining bebree no, mpɛn bebree no wɔnkata amena no so, te sɛ ebi ma kɔtɔ amena mu awu. Sɛ anka wowie na ka kataa so a, wode wunwia hwee koraa mpo a, asase no da hɔ. Sɛ wotu fam agude a, na asase no rensɛe ɛ. Enti wowie na wosan kata so a, na asase no asan abenya n'asase pɛpɛɛpɛ, bɛyɛ sɛ ten acres no. Me nso mɛyɛ the same thing na yɛadua kube anaasɛ mmɛ wɔ so sɛnea ɛbɛyɛ a ɛbɛyɛ future use. But right now no, yɛwie deɛ a, yɛ order eh, bɔdeɛ bɛyɛ sɛ 2000 sockets a yɛpɛ sɛ de bɛfa asase no nyinaa so sɛ aba ma akwanya a anamnya tumi krataa sɛ memfa nyɛ adwuma no bɛtumi ayɛ adwuma no yɛde sɛ deɛ yɛpɛ sɛ de to aban akura anim no sɛ ɔma yɛtumi krataa nti yɛsrɛ aban sɛ ka ɔma yɛtumi krataa a yɛbɛtumi de aboa yɛn ne afoforɔ nso aka yɛn ho a ebi ɔmo taa dwumadie yɛdi akyi na ɛma wasaman fi east ɛntumi nkɔ so
Wei ne nsɛm a nkurɔfo a wɔwɔ Wassa Dɔmea Bra a ɛno no ɛwɔ Wassa Amenfi East wɔde too ɛyɛ Ghana Amanpanyin anim no no. Yɛtoa nsɛm no so akɔ nsɛm foforo mu nso a, ɛyɛ mpanyimfo a wɔhwɛ ɛyɛ tukɔtena ho nsɛm so wɔ ɔman Ghana mu ha saa mmere yi wɔde adesrɛde a emu yɛ den de ato Ghana Amanpanyin anim sɛ ɔnhwɛ na nneɛma a Ɛyɛ Ghana Ghana Refugee Board fo ɛbɛhia ɛde adi adwuma asom ɔman no. Ghana manpanyin nhwɛ sɛ ɔde ɛbɛma wɔn. Madam Mercy Kusiwa Frimpong ɛyɛ Director ɛde ma Strategic Communication a ɛno no ɛwɔ Amuru Coalition. Ɔno nsɛm sei ɛna ɔde to gua. Aban ayɛ adeɛ paa sɛ yɛhwɛ nneɛma a wɔde atoto akwan mu ama Ghana sɛdeɛ sɛdeɛ amanfoɔ anaa wɔn a wɔfiri aman ahodoɔ so sɛ ɛba sɛ ɛwɔ sɛ wɔdwane biribi nti ɛba yɛn man yi mu a, aban ayɛ adeɛ. Na deɛ yɛbɛka sɛ wɔayɛ adeɛ deɛ, nso ebi wɔ hɔ a wɔbɛtumi ayɛ aka ho.
Baabi wɔ hɔ a sɛ obi dwane na sɛ ɔba a, Na bio, adan bi wɔ hɔ a ɛyɛ a wɔde ma wɔn na wɔtena mu. Yɛ, yɛgye di sɛ aban bɛtumi abue mu sɛdeɛ ɛbɛyɛ a nnipa bebree bɛtumi ɛɛ, ba a wɔbɛtumi ada hɔ. Ɛɛ, asɛm baako nso a mɛtumi aka sɛ, ɛɛm. Ghana card no eh, ɛno na wohia sɛ wode bɛnya eh, bank account, wohia Ghana card sɛ wode bɛtɔ sim card, ɛnyɛ saa o, wontumi koraa mfrɛ wo nkyi nhu sɛ wo nkurɔfoɔ ho te sɛn anaa. Nti sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛbɛtumi ago mu kakra sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wɔn a wɔakɔ UNHCR ama UNHCR ahu sɛ Wei ampa, wadwane afiri ne kuro mu na waba, enti yɛngo nneɛma mu mma no. Megye di sɛ, sɛ aban tumi de nneɛma toto ɛkwan mu a wɔbɛtumi ago nneɛma mu ama wɔatumi anya Ghana card no a, ɛbɛtumi aboa wɔn. Nnipa baako baako baako baako, 44 million, na wɔayɛ refugees. Enti sɛ ɛnkyɛ ɛbɛdu 2050 na sɛ wofa nnipa nnan wɔ wiase mu biara baako yɛ bibini a, ɛwɔ sɛ ani wɔ sɛ yɛyɛ yɛyɛ biribi a ɛyi nkurɔfoɔ bi firi mu sɛ wɔn nso bɛtumi ayɛ adwuma na wɔn a contribute ama yɛn nyinaa yɛatu mpɔn anaasɛ yɛakɔ yɛn anim.
Nea yɛtee ne nne yi yɛ Madam Mercy Kusiwaa Frimpong. Yɛngyina nsɛm yi a ɔde too gua yi so na yɛntwa yɛn ho kakra mmra. Yɛba a, yɛbɛtoa kaseɛbɔ no so akɔ nsɛm foforo mu.
98.7 FM Baraka, yɛtie wɔ baabiara. Yɛma atiefo nyinaa kɔ aba. Afei yɛntoa kaseɛbɔ no so. Saa mmere de yɛde yɛn ani kyerɛ mu wɔ ahyiaman, na aguadifo a wɔtɔn ngua anaasɛ wodi wɔn gua wɔ ahyiaman guam saa mmere yi ho akasa de nsɛm bi ato Ghana Manpanin anim. Aguadifo yi kyerɛ mu a, mmere a na Ghana Manpanin ne abɛn yi nyɛ wɔn adwene sɛ wɔde 24 hour economy de ba, na pata a ɛwɔ ɛyɛ ahyiaman guam yɛ mmaako mmaako yɛ apem aha ason ne aduonum na ɛwɔ guam. Nanso saa mmere yi a Ghana Manpanyin yi de nhyehyɛe aba sɛ wɔbɛyɛ nsiesiei yi wɔ Ahyia Amangua mu no, abata no so ate koraa aba fam aba ɛyɛ ɔha abiɛsa ne aduonu. Saa mmere yi aguadifo a ɛwɔ hɔ srɛ Mahama ne n'apamfo, Ghana Manpanyin His Excellency John Dramani Mahama sɛ wɔnhwɛ na wɔnyɛ biribi mfa ho mma wɔn efisɛ nkurɔfo bebree nnya baabi mfa wɔn wɔn nneɛma nsi ntɔn. Nti Ghana Manpanyin yi, nea ɔyɛ nnɛ yɛ ade papa na mmom ɔnhyɛ mu kina na ɔhwɛ sɛ Obetumi ayɛ apata de ama wo. Yɛntie nsɛm a wɔde to gua. Seesei a na yɛreka sɛ apata thousand seven hundred and something na ɛwɔ mu no, nnipa dodoɔ a ɛwɔ nkyɛnkyɛn ne lɔre kwan ho a wɔnnya baabi antena no, ɛdɔɔso se thousand seven hundred and something no a wɔka no. Nti seesei a no, yɛsrɛ ɔmanpanyin sɛ ɔne ne badwafoɔ nhwɛ na apata no a wɔbɛsi no nyɛ more than that. Because nipa dodoɔ a ɛtena lɔle kwan mu ade kye a, Ashmafoɔ repam wɔn wɔ lɔle kwan ho, wɔn nso wɔbɛ. So mosiiɛ no, saa time no, na nipa dodoɔ ɛndɔɔso saa. But sisia yɛabɛdɔɔso more than chairs no a ɛwɔ inside. Nti yɛsrɛ sɛ wɔn nhwɛ na sɛ anka ɛbɛyɛ yie a. Wɔn si apata no more than that. DC no wayɛ ne ho te sɛ sɛbi ɔyɛ yɛn wɔ dwom deɛ sɛbi o yɛn nyɛ nipa anaa ɔnfa buo biara ma yɛn te sɛ deɛ ɔno ɔpɛ sɛ ɔyɛ no ɛna ɔpɛ sɛ ɔyɛ na ɛno nso yɛ mmoa yɛn wei na yɛn na yɛde tua yɛn mma school fees yɛtua school fees mpo nkwadaa no abɔ ko na ɛbɛsa apam yɛn na ɛkɔtena fie three good years to five years ansa na yɛsa bɛ dwom na ɛmmoa yɛn. maama yɛserɛ o DC no ɛnyɛ sɛ deɛ ɔka no yɛmpene so o na mmom ɔne yɛn nyɛ adwene. Ɔne yɛn nyɛ adwene kyerɛ sɛ market no apata dɔɔso sen stores. Sɛ sɛ ɔbɛsi stores a, yɛn mu yɛtɔ nkɔɔ bi, metɔ mɔmɔne, metɔ ntos, mɛgye store mede bɛyɛ dɛ atɔn. Mepa no kyɛw, yɛsrɛ DC no sɛ ɔreba abɛboa yɛn deɛ a, ɔmmoa yɛn na yɛn nso yɛmmoa no. Na ɔmmoa yɛn deɛ a, mama yɛn pakyɛw yi no firi so ma yɛn. Ɛnyɛ stores, adeɛ bi a bɛyɛ biara yɛpɛ, nso ɔno the way ɔde yɛ Yɛ adeɛ no yɛn pɛ. Neɛ yɛka kyerɛ mma ne sɛ, nkɔmmɔ no a yɛredi wɔ dɛm no so mfasoɔ dɔɔso se yɛbɛhyɛ atade kɔkɔ na yɛagye no akwan ho na yɛayɛ dede. Enti yɛsrɛ wɔn, wɔn ngyae kɔkɔɔ no na yɛntena dɛm na yɛn plane sɛdeɛ yɛbɛnya 24 hour economy market no wɔ Ashama. Neɛ yɛka ne sɛ obiara bɛnya ne kyɛfa wɔ mu.
Wei ne nsɛm a aguadifo a wodi gua wɔ Ashaiman Market de to Ghana Manpanyin anim sɛ ɔnhwɛ na ɔnyɛ biribi mfa mfa ho mma wɔn. Yɛtoa kaseɛbɔ no so a, ɛyɛ mmarahyɛ bayanu a ɔda ɛyɛ Okankwayi North ɛyɛ abatow mpɛsoa no so adehyeɛ wɔ ɔda wɔn ano ɛyɛ Honourable Theresa Awuni Large saa mmerɛ yi wakasa de nsɛm bi ato gua ɔkyerɛ mu a ɛyɛ ɔkɔpue mu wɔ Okankwayi North a na ɔhaw bebree wɔ hɔ a na ɛhaw amanfoɔ a wɔwɔ hɔ na ɛyɛ nkanea nni agua a wɔtɔn ade wɔ mu, nkanea a enni hɔ, na afei nso nsu ho nso yɛ den de ma nkurɔfo a wɔwɔ saa mpɔtam hɔ paa. Na saa mmere a mekasa yi deɛ, Honourable Theresa Awoni Lardy abɔ mmɔden ara atu yɛ nsu de ama wɔn, na afei nso wapɛ nkanea de ama wɔn wɔ agua a wɔdi gua wom, sɛnea ɛbɛyɛ a wɔn nso wɔn ho bɛheha wɔn wɔ saa kwan no so. Yɛntie nsɛm a ɔpanyin yi de too gua.
Mede contractors baa ha ɛyɛ me sɛ naawɔtwe mmienu sɛsɛe nie sɛ wɔn bɛyɛ eh, market pavement wɔn bɛ pave market me mma me nti ɛnɛ mebɛhwɛɛ sɛ adwuma no wɔn de akɔdu sɛn anaa egu so anaa mebaeɛ nso mahu sɛ wɔn ani abere dendenden a wɔn gu so yɛ adwuma mebaeɛ nso wɔn san deɛ nsuo asɛm ato m'anim sɛ ɛɛm. me mbra na me bɛ yɛ nsuo bɛ ma ɔmo ya me ɛɛ me bɛ mɛkanaize nsuo ne ma ɔmo nsuo deɛ wotu na wa nsuo anfi asase ase a na nyɛ nsuo na watu nti you need to mechanize and show say water is flowing for them nti no ɛɛ eh, me de adwumayɛfoɔ aba ɛma ɛhɔ so ɔmo abɛyɛ ho adwuma nti no aka finishing kakra bi a ɛmi sɛ nipa ne bɛyɛ wɔ ho Ɛno akyiri a ɔmo lights nyinaa na issues wɔ ho nti ɛnɛ mabɛtena electrician ne so sɛ ɔnyɛ adwuma no ɔnhyehyɛ lights ne nyinaa ɔmo nhwɛ so yie ma me ɛna titiriw ne nsuo no ɛwɔ sɛ ɛyɛ free water ɛno nti no mɛtape mɛ connect ɔmo lights no afi mains no so na mene electricity foɔ bɛkasa because ɔmo tɔn nsuo no pɛ na kyerɛ sɛ wɔ sɛ ɔmo gye meter. na bosome biara wɔn wɔtua ɛyɛ ka mɛsrɛ wɔn mo sɛ ɛyɛ yie a ɛyɛ ma wɔn ankasa nti na wɔn nhwɛ so yie kɛkɛ. Wɔyɛ nye nyinaa edu hɔ koraa ɛsan sɛ yɛni nna.
Nea yɛte ne ni yɛ Honourable Theresa Awuni Lardy, ɔyɛ mmarahyɛbadwani a ɔda adehye a wɔwɔ Okankwe North abatow mpɛsoa so ano. Ɔno ne deɛ a ɔde too gua no no. Yɛtoa kaseɛbɔ no so akɔ nsɛmfoforo mu nso a, Saa mmere yi akyerɛkyerɛfo a wɔkyerɛ ade wɔ Presbyterian Sukuu a ɛno no wɔ Thechiman tia. Saa mmere yi wɔde nsɛm bi ato gua a ɛyɛ asefem, ɛyɛ awerɛhosɛm paa. Akyerɛkyerɛfo yi kyerɛ a, sɛ wɔbɛkyerɛ nkwaraa ade wie na wɔpɔn na wɔkɔ fie a, sɛbe nnipa bɔnefo bi asi wɔn akyi na wɔakogyigya wɔn anan de agu ɛyɛ sukuu dan mu, baabi a asuafo tena sua ade, sukuuni mpɔtam hɔ nyinara. Wɔde hɔ ayɛ beae a wogya wɔn nan de gu. Ɛno ne mmoa koraa, wɔkyerɛ a, ɛbrɛ sukuu no anuonyam ase. Afei nso, ɛma nkwadaa a wɔsua adeɛ wɔ sukuu no, wɔnya ahomka mfa nsua adeɛ, ɛfiri sɛ akwadaa bɛkra ne na ne n'agya wɔ fie aba sɛ, Mɔmi, Dadi, mekɔ sukuu aba. Na afei ɔba bɛpue beaeɛ a ɔba bɛsua ade na wabɛhu agyanan a sɛbe ɛnsɔ ani koraa. Ɛtumi koraa ma akwadaa no da no sɛe ne da korakorakora. Enti wɔbɛsrɛ Ghana amanpanin, mpanyimfoɔ a ɛka bi wɔ mu, sɛ wɔnhwɛ na wɔnyɛ biribi mfa mfa ho mma wɔn. Yɛntie nsɛm a akyerɛkyerɛfoɔ yi de too gua. Mesua adwuma wɔ mantam ha yi ara. Baa afi sɛ mebɛsua adwuma no mahu sɛ ha afu dan yɛ su ɛyɛ dan kama paa baa hɔ afu a sukuu so na ɛbɛn ha yi wɔ ha afu a wɔtoto bɔɔla ne nneɛma agugu a nti yɛsrɛ sɛ aban bɛba bɛhwɛ na yɛadodɔ ha sei asiesie ha ama yɛ kama abɛyɛ tɔlɛt yɛ ama yɛ na yɛyɛ koraa yɛsua adwuma wɔ ha na yɛpɛ baabi ayɛ yɛ ho yie a atumi aba abɛyɛ yɛ ho yie baabi a sukuu wɔ yi Ɛyɛ nkora nso so. Ɛnam sɛ ɛha no tɔrɛt no yɛ nyɛ mu amanfoɔ mmɛ no so nti, sukuu mu ha nyinaa ɛhɔ a na wɔn ba tɔrɛt. Ɛduru anwumerɛ a, wɔyɛ tɔɔkyere adeɛ na wɔn de akyire ha ne n'asefoɔ nti nkora no ba sukuu sei a, na wɔn aprapra ne n'asefoɔ no ɛha. Nti berɛ biara no ɛma yɛn adesua no yɛbɛkyerɛ adeɛ a ɛdelay ansa na yɛtumi akyerɛ adeɛ. Mpata mu ha nyinaa sɛ toilet bia ni around nti ɛha yi ara na obiara ba ɔmo baa wei no ɔmo mmie yɛ bi nti ɔmo ne ne wɔ class room dan no ho ɛda bi wɔ hɔ koraa ɔbɛ bie pono no na yɛ difiketi agu nkora ne duwa dɛks no ase paa nyɛ asɛm ketewa ɔmo tumi kɔ toilet no koraa na yɛ de nkora no book no Atumi apepa yɛ tokora na yɛasan de ahyɛ hɔ. Nti toilet wei no eh kɔmɔ wie wofa hyɛ yɛ yie deɛ ɔbɛyɛ bia yɛ yie na menim deɛ nti a ɛfiri 2020 bɛpem saa no yɛ toilet nda so si hɔ ɛsiane sɛ wɔn se eh yɛbɛka no sɛ eh bia middle belt anaasɛ eh company no wɔn yɛ adwuma no ɛm sɛ aban no wɔn hyehyɛ no ɛnya nsi nti ama toilet yi si hɔ ɛma amanfoɔ ɛho kyerɛ wɔn mu woba ntɛm yɛ a eh kɔlera kɔlera wokɔ hospital yɛ si a ɛrepɔt wɔ sɛ bɔwurofoɔ ɛɛ kɔlera na ekum bongofo bebree na anaasɛ edi enya eti ɛyɛ adeɛ bi a yɛbɛsrɛ aban a ɔte sese sɛ yɛsrɛ no yɛn nsa deɛ nsa yam sɛ ɔmmoa yɛ na tɔlɛt yi no ɔne kɔmpani ne nkasa na ɔma bie na amanfo nya so nkɔma yɛ. Na adeɛ baako a ɛwɔ hɔ ne sɛ saa tɔlɛt yi a ɔma yɛ awie nea na ɛnyɛ assembly no ɛna sponsor yɛn sɛ ɛnyɛ it wasn't through the assembly ɛyɛ common fund. Ɛyɛ ɛyɛ institutions a ɛyɛ sɛ Ghana gas ɔmo ɛne ada institutions ɛna aba bɛyɛ saa ɛyɛ toilet no ɛde maa yɛn na ɔmo bɛyɛ de maa yɛn no nam sɛ amfa ayɛ assembly nsɛm no nti no ɛho nsɛnkae no mede ama risk fɔ sɛ they should try and get all the contractors a ɔmo yɛ saa project no sɛ ɛbɛyɛ a yɛbɛtumi no ɔmo di nsawosoɔ ne ehu ɛyɛ institutions a ɔmo hyɛ ɔmo sɛ ɔmo amɛyɛ saa toilet no ma yɛn.
Wei ne nsɛm a akyerɛkyerɛfo a wɔkyerɛ ade wɔ Presbyterian School a ɛno no wɔ Thirty-Minti a wɔde ato Ghana Mampanyini anim sɛ ɔnhwɛ na ɔnyɛ biribi mfa ho mma wɔn. Wɔkyerɛ mu a, sɛ wɔbɛkyerɛ ade no wɔ pɔnkɔ fie a, na nkurɔfo bɔne bi asi wɔn akyi, sɛbe wɔakogya wɔn nan de agu baabi a nkurɔfo, asuafo tena sua ade. Ɛno no mmoa wɔn mpontu, nti Ghana Mampanyini, anim anim yi ara, ɔnyɛ biribi mfa ho mfa mma wɔn. Ɛha na bere bɛma yɛn kwan na ne kaseɛbɔ a yɛde bɛsom atiefo no, yɛde ne nyinaa ɛbɛsi. Nea ɔsɔ ne kaseɛbɔ yi so de maa me ɛyɛ ade nyina Owura Asabi Mohammed. Feknishia nso ɔno nso tena afidi no akyi hwɛɛ sɛ biribiara bɛkɔ so wano wano na kaseɛbɔ yi akɔ so ɛyɛ ade nyinaa Owura Paul Agbemedu aka Papa P ɔno na ɔhwɛɛ sɛ kaseɛbɔ yi bɛkɔ so. Afei nso producer baako pɛ ɔno nso produce kaseɛbɔ yi ɛde maa me ɛyɛ ade nyinaa Owura Abdu Fattah wo ɛna afei nso yɛn sister baako Fidelce Amiru. The First Lady of Baraka FM, ɔno na ɔhwɛɛ sɛ biribiara bɛkɔ so ama kaseɛbɔ nso awie nkonimdi. Kaseɛbɔ mi a megyee berɛ na medii mu kyea me mede bɛso m'atiefo. Me din a megye so yɛ Aunty Aggie. Mepakyɛw, wobɛtumi afrɛ me Mrs. Naza, mɛgye wo so dodo. Yɛsɔre so nanso yɛde nnwom pɛ mu yɛ hwam na ɛba abɛso mu. Nti na bɔ mmɔden ara sɛ w'afiri wobɛma ada Baraka 98.7. Na wo nso woabɛka nhyira abusua ko no ho bi. Yɛn nko ara yɛne radio station a yɛde nhyira bɔ yɛn akyi dɔm pa ara nti na da biara na yɛhyɛ wo nkuran sɛ wobɛka akyerɛ obi na obi nso aka akyerɛ obi sɛ wɔntie Baraka FM efisɛ yɛyɛ nhyira ankasa. Baraka FM yɛ se still station a nhyira do koro yɛn. Yɛn nko ara yɛ deɛ ɛda mu soronko koraa. Nhyira wɔ yɛn mu ankasa. Sei kutuu, sei bam. Yɛakra atiefoɔ nyinaa. Twedeampɔn Nyankopɔn yɛ adom a da sɛ nnɛ yɛbɛsan ahyia biom. Yɛda mo ase pa ara nso sɛ motie yɛn.